Ni caan tiang kum li chung ram rian kan ṭuannak ah ral kan tuknak ah Sidiap Thantlang zong kanmah le kan khap tawk cio kanmah le kan si khawh tawk cio in ralhmun ah cu kan um dih. Ni ni caan tiang lungkhar lei ah kan doron phoi in um tikhin zei kan tila tiket hmai ah ral hmai ah tin kan suang suah mai lio si kan ralkap hi tulio hi Kan i cu tlang cu tilim operation four kan man thawknak an hin chan tiang din lo tiin ralhmai kan ralkap hi hmai an suang zungzal ko titi zong kam chimchip ka duh. Nini chan ah ah, harsatnak tampi lakah ei le din kong zong ah siseh, mi le mui kong zong siseh, ralhmai an um tikah hin a har ko sina tiin kan ni cumu ku i ram le miphun caah kan si khawh tawk tein tiin ram nunnak pi chang in Nunnak thap tiang hmanh in raltu dingin biakamnak neimi kan si caah ramhrat kan suannak ah caan karlak ah harsatnak tampi kun ah tein cutete cun hnek nun ngeih bu tein ramhmai kan suang cuahmah ko ral kan tu cuahmah ko tite zong kha van chin chapri ka du ni ni san tiang kan umnak hmun kip ahin khoika ituk ika ana ah sipo ah sidep than tlang hi kan tel kho ko kan kal kho ko kan lung adong hrim hrim lo nu le pa hna nih Ramchung ramleng ummi hna nih kan hnulei na kan dirkamh zungzal in hin caan tiang ṭha tein ralram ah hmai kan suang kho ko, kan kal kho ko ti ti zong kha van chimchap rih ka duh i nihin caan ah ralkap kan si bantuk in uh, ka van chim suami zong tampi men lai. Uh, ka, kan duhnak kan duhnak ka van chim thluahmah ko lai i ralkap Nimin caan ah raltei kan duh le nimin caan ah hin mipi hi hal hna usih. Ramchung mi ummi hal hna usih, ramleng mi ummi hal hna usih law raltei na duh maw ti si cun raltei hi kan duh dih ko lai. Tha kan tei khawhnak ding ah zeidah biapi can ti si ahcun ralkap kan ṭhun a har. Kan siarmen zong nih tuan a van chim cang bantuk khan thazaang a ṭhun lo cun ral a tei khawh si lo. ralkap kan ṭhuna cu ral te khawh si lo. Cu ve bantuk in nihin caan ah ram chung ummi si hna seh, a hlei in ram chung ummi zong nih thei kan herhmi cu ral tei na duh ahcun nangmah pu ṭain kan ei thawh ve cang hau. Chim caan lawng si ti lo, ril caan lawng si ti lo, kan thazaang chuah bang ral kan tuk hau. Nihin caan ah kan paw kan kam kan zoh tikah ral nih a kan kulhmi kan si. Kan tuanbia he ka zoh tikah kan, kan sining ka zoh tikah Israel hi kan i lo ngaingai ting ka hmuh. Kan pawngkam ah kan ral tete hi innpa tete hin a tam ngai. Hihi tei kan duh. Kha kan tei khawh nak ding cu zei lai har ti si cun ral ralkap thun a har. Nini sanah ralkap kan fun tom lai ti kan ti tik zong hen cheu khat tampi cu minung kan si cu a duh mi zong um lai duh lo mi zong um ko lai sana te in Thli chungah zei a herh thei hna seh ti kan duh hna ti si ahcun ralkap a ṭhawn ahcun kan rampi kan kilven khawh lai. Ral zong kan tei khawh lai. Kan duhning pawng ralkap nih rian kan ṭuan khawh deuh lai ral hmun ah. Ral lawng tei duh i nuam te um duh ṭung i mah nih tuah fawm lo, ṭuan fawm lo ahcun kan ram hi a dam kho lai lo. kan ral hi kan tei kho lai lo. Ni chan ah a hlei tein tulio kan thawngpang kan theihmi cu ah ralkap mino hna tampi ramleng ah an kal ti kan theih kan theih. Khi tikah Mino hna nih ramleng i kanmah kan thazaang um lio i kanmah kan ṭhawn lio i kanmah kan chan lio i raltuknak le kan ram boruak kan i tar khawh ve lo cun kir khur awk a um. Nihin caan ah ka chungkhar ca kan ti chungkhar cu nei ciomi kan si ko le chungkhar ca kan tuaktan cu a si kho lai. Sinatein a harsat bu tein hopoh hi in hek cio hau ramrian ṭuan kan hau. Ral tei ni le kan duh tung e ram cha kan pek duh lo chun zeitim he kan ram chu kan tei khawh lai le ka van chim mi sual ka van chim sual mi zong ko lai ka van chim khlo ko lai a theih piak ziar ka thiam u ni ni chan ah ral tei kan duh sia chun unau pasal tha nu sang tha nang ma lai tal vi har ram dang na kal lai nai te en ngai che chuwa tam pin kan bom na hi kara ka tha jang ral tu tu kan lo chalak ka se Nan inn caan ah kan ram boruak nan theih dih. Kan pawngkam a ral sining nan theih dih. Ralkap ṭuan duh lo, ralkap um duh lo na um ahcun nangmah ka ram dang ah nuam taktak kan lo um lai. Ram, ram rian na ṭuan men ko lai. Uh, ram, uh, rian na ṭuan men ko lai. Ram, ram leng ah nuam tein um ko lai. Na chungkhar zong kha a si khawh tawk tangka na kuat ko lai lai tiin kan ram boruak hi chia selaw kan pawngkam kam nih hin rak kan neih hna selaw na chungkhar kha zeitluk man tangka kua kho la zei a cawlza kho la maw a nuam la maw khakha kan thei a har nina mino tampi hna ralkap ka si ca ralkap lei ka chim ko lai kan ram ca a tuan cana cu pathian dang pila kan tei fun la nin ni cana thazang thon kan har Ramleng ah ramleng ah thli zam lo tiin a kei cu ka caan lio pei si hi kum lio pei si hi ka ṭuan khawh lio pei si hi ti lungput ne hna silaw ram sai pe hna sih. Ni ni caan ah rakap a ṭhuan lo ahcun kan pawng kan kam nih hin a kan hlumhnawh dih lai, a kan ṭheh dih lai. Ramleng na um i tangka he chat in na nu le na pa na kuat hna zong an i nuam hlei ah lo, an ei kho hlei ah lo. A ram a ṭhat lo ahcun zeitluk hmanh in na chungkhar ka zoh hna law sipuai zong tuah ko law na chungkhar caah a thawtnak um lai ah lo harsa tein an um ṭhithiam ko lai an lung ai nuam hlei lai lo Khakha um lonak ding ahcun hi ni can ah mino hna kan ram caah kan miphun caah tiin ram rian ṭuan ve hna u sih. Ral na tuk khawh lo man ah a rian ṭuannak tampi, a lam kip ah rian ṭuannak tampi. Ni can ah ram rian kan ṭuannak ah a harsa, a harsa mi kan tampi cio ko. Sinain kan he cio hna. Ram le miphun rian kan ṭuannak ah hin harsat lo cun a nga lo. Ram rian kan ṭuan ahcun a har lai ti cu kan theih siao bu te kan ṭuan ko. Cu ve bantuk an hin zan ah u le nau hna van chimchap rih ka duh ko. Kan ramdam seh ti na duh ve se cun rak i tel ve. Mino tampi nih ralkap kan duh lo i ralkap kan ṭhunter lo ahcun kan ram hi ser a ta khomi si. Tei na duh i Awn na duh i teinak thantar fai na duh ko ko a si ahcun ramri miphun caah na umnak hmun khan ralol ramri miphun caah na pumpi ve cang ti ti zong kham chim chap rih ka duh i nini san ah ralkap ṭhawn taktak kan harh tu lio hi ralkap kan ṭhawn lo ahcun kan boruak pin i kan nenh thluahmah cang ralkap thluahmah kan har um sawsawh kan ṭha ti lo cu ruangah nangmah le keimah tho si lo kal ve hna usih ti ka te avoi khat nak chama van chim ka duh i nini caan ah thantlang si diap ram rian kan tuan nak ah ral kan tuk nak ah pathin ah kan umpi kan mah la kan khap tok te in khua kan chuah ko ram hun ah kan si ko to kan dir ko a hun kip in thantlang le thantlang ha ka kar lak zong minung tampi kan um ko a hmun kam kip ah si dep than tlang nan fale nau le he kan thazang dal rim lo thazang kan ser thlo ma ko kan thu kan dir kho ko ral kan tu kho ko tite zong kha van shem bu in ka bia ka dong tar tam pi kai lom